Eyoo, medo gbe na mí vevie, medo gbe na mia katã, leke miefɔ nama? Nye hã mefɔ akpe miawoe dɔ wɔm. Yoo, ee, maɖe dzi na mi kpatakpatakpata akpe. Egbã ƒe video ya, e, medi be mawɔe tso e, míaƒe eve wɔɖuɖu ŋuti alo ʋeɖuɖu ŋuti, dekɔnu ʋeɖuɖu e, yi ke le mía si agbadza. Agbadzawo li vovovo. Agbadza li bɔbɔbɔbɔ li. Woli vovovo nenema gake medzi be magblɔe tso agbadza ŋu yae ƒo wo katã ta. Hɛ yo agbadzaɖuɖu, medzi be mafia agbadzaɖuɖu e e nɔvi yiwo ke mekpɔ nyuie haɖe o. E enu vivivivi yiwo ke le eme wohiã be nawɔ hã le ʋea ƒe gɔmedzedze kple ʋea ƒe ʋea ƒe enuwuwu le yi ke nawɔe Ye mega kuku ɖem ne mía ame yiwo ke tsi ɖe aƒe be eh, mía nɔvi yiwo ke mote ŋu kpɔ mɔ tsi ɖe aƒe o ɖe, mihe wo ɖe mía ɖokuiwo ŋu ne míafia wo dekɔnua kple susu be ne mía katã míadui ɖe ŋgɔgbe akpe. Gbã, medi be ma agblɔ ale be shika nye tome nu ye nenye be eh, woku shika vɔ ɖe, eh, ame yiwo ke wokui ne wodzrea eh, gagbogbowo dzranɛ. Gake ne wodzra kusi ka ma vɔa, e, ye wova ɖo atsyɔ nɛ. Etsɔe wɔ kɔga kple alɔga kple e, asigawo ɖe. Abe xeyame de ene fia. Egava xɔna sia wu ale yi ke wodzrae. Susu ka tae wòxɔna sia wu? Elabe woɖo atsyɔ nɛ. Enya kae, enya yi gblɔm mele koe nye be ne nye kesinɔnɔ aɖe le asiwò ye mèɖo atsyɔ̃ nɛ o ɖe, yeƒe asixɔxɔ medzena o. Ye ta medzi be míaɖo atsyɔ̃ na míaƒe agbadza kple susu be edueduewo nasi, etoetowo nasi, balibaliwo nasi akpe yeƒe nya ko me be magblɔ na mi. O, agbadzaa Agbadza ko meɖu le eh, akatsi. Gbadza meɖu le akatsi edzedze kpɔm ʋu be o míaƒe dukplɔla yi ke tro megbe yeƒe luʋɔ ne dzidzɔ le ŋutifafa me. Agbadza ko meɖu le akatsi ye dzedze kpɔm be o enye bɔ lekea ne ɖu efia edze nye ŋu dze ye ŋu. Enye ɖo kɔm ɖe yewo dzo mi kɔta ma me kpakpakpakpakpakpakpa ye koe míele ya me. O. Enye O, nye kple dzedze ƒe asi edo go agba me edziedzi. O, yameʋu la ŋka adzomikɔta la mee míeɖu bɔbita dze le, nye kple dzedze ɖe. Ẽ, akatsitɔwo nye nya, hm? Gake akatsitɔwo meɖe kuku na mi. Enya ƒe akpa ya, nye ame aɖeke megaŋlɔ nu tso eŋuti oe. Enya yi ke le vevie ne miawoe nye agbadza, míɖo atsyɔ̃ nɛ. Ye le vevi ne mia maka maka ma ŋlɔ ŋu tso nya ma ŋtsi o nye kple dzedzi ƒe ŋuya ŋ ne nɔ kpla mi tso ŋue dzi akpa ma mi gblɔ ne due duta tɔwo be nya gblɔm na be mie nya tso ŋtsi e ta ke ma fifia o ye dzedze kpɔ me kɔm ɖe o be o o yi me yo ve nya ƒe ma Fi me JJ ƒe nya ƒe me le ye ma ɖe? Hɛ, ne menya gblɔ miganɔ nu kom o. JJ ƒe nya ƒe me. Yo he kɔ me kpakpakpa ɖe yo dzo mi kɔta ma me. You know, xevi dzodzoe ame o. Ye be ye mie ɖu bɔbita dzi le ye o. Ye nye kple JJ mie ɖu bɔbita dzi. Etso dze wo ɖo ʋu. Hm? O. Nye ɖo dze fi mi le o de ŋkɔ ɖe dzi nye be agbadza fia. Agbadza fia yo tso dzedze ma na. JJ tso dzedze ya na fia gbɔ dzidzi. Egbɔ dzidzi tamedzi be maɖe asi dzedzea ŋu na ame yi ke atea ɖu gbadza edueduwo nakpɔ asi akpe nɛ. Matso dzedze ma nɛ be agbadza fia. Ee, ye le nye ŋutɔ gbɔnye. Ame aɖe hã be, nenye be míetsɔ agbadza fia na amea vɔ ɖee,

afima yi amu ameyiwo ke heyiwo ke amewo kpɔ dasi ɖe edzi nyuie. Edzi ŋu mamle ƒe ŋkeke blawɔvɔ tɔ me ɖi yi mia agbadza fia tsɔ ge na ama aha tso eh ega ya ƒomevia kɔ kpeɖeŋu na ma. Ye me ga dom ɖe mia mi eʋawo gbɔ. Ame aɖe exlo nu nyitsɔ be mia ma ga nɔ gbɔ be mia ʋawo. Mi eʋawo gbɔ be ɖi Ẽ, agbadza mí ɖo atsyɔ nɛ. Ne anyo ɖe, míɖu agbadza zã. Gake míeɖu ge ale o. Ame aɖeke nagblɔ be, O, ẽ, ŋka avenɔa ƒe avenɔ gbadza zã alo aŋlɔ gbadza zã alo ʋedome gbadza zã. Me nenema nye ge o. Ao, enye eƒe gbadza zã. Hẽ, eŋe gbadzazã míaɖui wɔ nye nu ɖe? Eduoduwo, ne woŋlɔ ŋkɔ na ame yi ke wokpɔ be yewoatsya eŋliho ma na yewo. Nenye be duwo ŋli ho le agbadza la ɖuɖu me, magbadza ɖeɖe ko ɖuɖu wole o, wɔnawo menɔ ge fũ gake agbadza nye ƒo wo ta la, agbadzazã. Nenye be woɖo agbadza vɔ ɖe, edu yi ke le hoʋiʋlia me la le gbã ɖe. azã nayi ɖe du ma gbɔ le ƒe yi ke gbɔna me. Mianɔ ne nɔ nye ƒe eƒe yi ƒe ƒe azã mianɔ ɖuɖu ma gbadza zã be miaɖo atsyɔ ne miaƒe agbadza be wòade ƒe ade ŋgɔgbe eduwo nase mia ŋkɔ le atsyɔɖoɖo me wòanya kpɔ akpe. Eme me dzi mada ɖe mia gbɔ kpuie ta Fifia me miafia ge agbadza ale yi ke miaɖui kple susu be afɔ ƒe wɔnawo hã le eme. Agbadza ɖe ɖe le avɔ dzi ge nenye be nèkpɔ avɔ o. Nye agbadza ne magbadza ɖu maa? Gbadza ko me o. Ne magbadza ɖum fia ko ne nye nye ŋu ƒe avɔwo wo dzodzom va dzinye dze maa? Wome ɖo kana be nu yea? Gbadza meɖu xɔ avɔwo bu ɖe eme menye nya vi o. Tagbã, ne be yeaɖo agbaja ɖe navɔ dzi ge, ata ɖe ali dzi. Nenye be nète wò avɔ vɔ ɖee. Agbaja ƒe gɔmedzedzea ye nye yi mafiɔ kpuie ko, aɖafɔ eya xadzi, ɖeka, eve, ɖeka, eve, ɖeka, eve, ke fia be ŋua edzi yim, ɖeka, eve, ɖeka, eve, anɔ asi wɔm ɖe edzi. Nenye be wonya yrovoɔ kɔɔ, nye nyee ɖo dzena dzi nam, ne woyrovoɔ ko ɖo medena kpe me hafi exɔnɛ Ee, afi exɔ ni. Ta nenye be wonya yuro vɔ kɔ, ke vɔ ke dze gɔme. Nka, ɖeka, eve. Wɔfɔ na ya xadzi, ɖeka, eve. Aga ya fi hã, ɖeka, eve, ɖeka, eve, ɖeka, eve. Ɖe anɔ ɔzɔm ne ŋgɔgbe kpli nenema. Nenye be miele fli me ɖum, nyɔnuwo le mia domia, yi ne iganɔ ŋka wɔm, anɔ ŋmo kpɔm no, aɖo ŋkomo, ɖenɔ ŋkomo ɖo ge yi. Afi anɔ mo kpɔm ne nyɔnuwo, anɔ mo kpɔm ne wo, anɔ mo kpɔm na wo, anɔ mo kpɔm ne wo. Ekpɔe ɖa ɖe, ɖeka, eve, ɖeka, eve nenema ye neɖu ge. Ekpɔe ɖa ɖe anɔ zɔzɔm ɖe ŋgɔgbe nenema, aɖo nu kom, anɔ mo kpɔm ne wo, anɔ mo kpɔm ne wo. Ee, nenema nyanya o. Neɖo afia ɖe ne meyɔna mo ɖe ŋu hafi anɔ xɔm O ɖo dzena dzi nam ŋutɔ ta nenemae nèɖu ge. Nenye be nàgbadza ɖum ʋu hafi nàtso ɣea ɖe, nenye be nèɖum ʋuu ye mieɖum ŋgɔgbe yim, ŋgɔgbe yim, ŋgɔgbe yim, àte tɔ ɖe teƒe ɖeka hã awɔe. Awɔe ale ɖeka, eve, ɖeka, eve, ɖeka, eve, ɖeka, eve. Awɔe ɖe axadzi mìakpɔ, ɖeka, Eve, ɖeka, eve, ɖeka, eve. Atɔ ɖe axadzi afi ɖeka awɔe hã faa. Ɖeka, eve, ɖeka, eve. Nenema sɔ. Nenye be nèŋu wu gea, ye nèɖui ʋuu va kɔ kɔ. Ke wò ŋka, ke miewɔe ale, ewɔe ale kɔ. Ke koe de eme. Nenema ye wotsona ɣee ma. Ne be mieɖu wɔ ʋuu ke mie ke li ke ŋka ke koe ne koe vɔ ke wo ŋka akoe axadzi akoe axadzi ko vɔ ega koe ke ewu eɣea ŋu nenemae woɖuna agbadza ma video va dzidzi makpa ta e mefia mi vɔ maɖa vɔ. Nenemae nye agbadzaɖuɖu. Míwɔe ne míadoe ɖe ŋgɔ be nɔ nyakpɔ. Ta medo gbe ne mia katã mi ame yiwo ke srɔ̃ ma mia alé mo ɖe ŋu vivivi. Edze ge fia ne nya dzi vɔ kɔ afia tsiawo vava ge me nenema. Atsiawo li vovovo eye atsiawo vava ge me ta meɖe kuku na mi ne mia le xema ɖe asi mia ne miekpɔ video mia no ano ano wɔm ano wɔm ano srɔm vivivivi kɔ edzi dze ge akpe medo gbe ne mia katã mia nɔvi foya ɔsɔetɔ aka mr do the right thing akpe eme nenyo ne mia katã yo alright ya yeah.